i khume timinete ntsena ku phela awara ya khume mbirhi i nhlekani mi yingisela munghana lona fm na ku hlekanisa kwalonga yingisela xitichi lexi ri ko u ngo va khona yingisela u ri la a gauteng empumalanga enof west limpopo nawe yi kumaka hi audio streaming ya munghana lona fm co za mina ni khalanga pet mathevula in'wana risumati wa jimo wa xitlhangoma wa xingiritano wa xicacana makunela wa ndandhazi hi ku tisela nokonoko afrika wa vulavula ku tirhisiwa ka n'wina hi vuhumelerisi bya ncindani eric mabasa hi famba swin'wana ku fika le ka hafu ku bele awara ya n'we nhlekani lowu ni ri na ku pfumela ku ri kwalaho nga koho miyingiseri wa mehe u yime ku lungha ku la ku ta twa ku ri um hi ku khomele tihi timhaka um hi ndlela yo yoleyo mi hi vulavurile tolo na prof tembasono hikuva hi matimu ya afrika dzonga na israel kambe ke xivutiso sweswiwani i ku hi huma njhani ka xiyimo xa muxako wolowo ngopfungopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta ku a swi khumbike eh, mabindu matwili va eh, freedom front plus va vilerisiwa hi ku eh, ku ku vuyisa vadiplomati va afrika-dzonga kusuka israel swi nga va na switandzhaku ka vanhu lava va tirhaka ehansi ka mabindu ya va n'wamabindu lava sukaka israel kambe xivutiso i ku kasi loko va ta va ta bindzurisa laha afrika-dzonga va bindzurisa hi ku eh vo hi twela vusiwana kumbe va bindzurisa hi mhaka ku na vo va lava ku vuyeriwa eh hi mali ke swin'wana swa swivutiso leswi hi nga swi vutisaka eh ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo ku pfuke hoyihoyi um kzn endzhaku ka loko eh premier va va va vonake onge va tekeriwe ekhapu ya misava ya rugby hi mutshamaxitulu wa vandla ra african national congress exifundzheni eh nkulukumba duma eh lava va nga hetelela va vonaka va kha va tlakula eh, khapu liya na eh, berimani eh, eh, eh, berimani vito leriya eh ra ra mutlangi luwa wa rugby eh hi ndlela leyi ri ni tsandza ku ri hlaya a ni tivi hikokwalaho ka yini eh kambe e hi laha ku nga hetelela ku va na hoyihoyi ya ku va se ku ya langutiwa na ku va women's league va humesa xitatumente hi xandla xa matsalani va kombisa timhaka ta ta leswaku eh, ongeti vavasati va haya va tekeriwa hansi um kambe hi ku ya hi muvulavuleri wa anc a kzn eh u kombisa timhaka ta ku e-e a hi mhaka ngopfu ya swona i mhaka ya ku eh, vakulukumba lavaya eh a va ri eh na eh, a va ri vo leha ku tlula premier eh hi yo mhaka swi hetelela swi endla leswaku premier va nga vonaki va kha va yi tlakula eh hi ndlela yo yoleyo e khapu liya ya misava ta tsundzuka ku va rugby eh u- eh u- eh, va xipano xa xa rugby va hetelele va tikuma va ri a a Durban a KZN hi hi ku ya mahlweni na mapfhumba ya vona ya ku tlangela ku humelela hi ndlela yo yoleyo hi leswo mingisi ra munghana lona fm leswi kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twana n'wangulo wa wehe loko a ri kwala ka springbok mi n'wi tweli um eh, murhangeri wa economic freedom fighters um a kha kombisa ku hayi eh, springboks must fall um loko a kha a vulavula na van'wani va va lava va va nge i ti-ground forces a hi lavi ku bula na vona va e f f tolo kambe va hetelele va va hlwela ku vuya ka hina hi ku minkarhi ya ku tala loko hi va kombela va ta ku e hi ta vuya ka n'wina ivi loko va hlwela hi sindziseka ku ya mahlweni na nongonoko se hi ta va hi kha hi bulana good enough mashekho um hi twa ku kahle kahle hi ku vona ka yena wehe tanihi miyingiseri u vona onge ti va economic freedom fighters ve le ku languteleni ka ku va eh Afrika-Dzonga ri va ri tiko ra muxaka muni ku ya hi wehe loko u vona swiboho leswi va swi tekaka eh hi ku ya hi ku hambanahambana ka timhaka ku ya emahlweni i vona onge ti va le ku languteleni ku hi va na tiko ra muxaka muni tanihi Afrika-Dzonga eh hi ndlela yoleyo le ka 0860 double 02543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 7443911 kambe ke hi nga se endla sweswo hinkwaswo hi amukeleni eh murhangeri wa munghana lone fm loyi eh a nga koho hi ku fika sweswi eh, mhani rose chavalala eh, i mhana max na khanyisa hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona sweswi va hi byela ku kahle kahle hi fambe njhani leyi a nkowa nkowa a hi fanele hi bule na votolo kambe ke hikokwalaho ka ku va mi swi twisisa ku a a ku karhariwile na hina u tisa hi yombiti kwala a hi ta hi nga tangi se hi sindzisekile ku va hi hundzisela um mbulavulo wolowo ku fika ka siku ra namuntlha ni nga siya ka vo ni pfumeleli ni hundza laha hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus khume ntlhanu timinete yi bile awara ya khumembirhi a hi amukeleni mhani rus xavalala rosana nhleka ahe khalanga na vayingiseri va nongonoko wa afrika wa vulavula hayi rito ra ha twala mani ku va munhu wa xikwembu va tikarharerile kama swi na mhaka va fambi hawa khalanga hi fambe kahle swinene a nkowa nkowa eh hi rhandza ku khensa aka vayingiseri va munghana lonene fm hinkwavo lava va nga kota ku vhota e tinqambi ta vona leti va ti rhandzaka lava va nga kota ku xava mathikithi va ta va ta hi seketela xitediyamu xa nkowankowa a xi tele swinene ni pfumelele ni sungula hi ra ravuntlhanu um loko hi karhi hi xixima eh kumbe masagwadi lawa yo hlawuleka lawa hi nga na wona hi nga va na wona mm. ya fambe kahle swinene khalanga eh hi rhandza ku khensa eh e, e, vayeni va hina hinkwavo lava nga tshika hinkwaswo leswi a va swi endla va fanele va swi endla emakaya va tikarhata va mbala kahle a ku mbariwi yini ka galadini mm. mi swi vonini kalanga ah. hayi na n'we mi vulavulako na n'we mi ah. vulavula a na kamara ni vurile ni tshame ka xitulu xexi ni ku ni ta va ni bombili ni ya tshama ni languta swilo swi endleka a ni vulanga um a ni vule ni tshame kwala ha mara mameloni juma mi ta ni vona ha xaho to hi laha eh so vanhu a va tikarhate swinene van'we va suka a- a- a kule ka tindhawu te le kule vo mpumalanga kusuka majoni ka va- masipala wa collins chavani wa giyani kwaha va hosi bungeni kwahala va hosi ngove va mec lava nga tikarhata va ta va ta va na hina A ku ri ntirho wo saseka swinene Khalanga na na vayingiseri. Mi nga rivali va va masipala wa Bushbuckridge. E, ni nge va rivali Executive Mayor Manana Sylvia Nxumalo. E, a va te na vuthu ra vona. E, va va va e va te na ti ve ti MMC. E, ti MMC. E, na na va ti Esco. Va ku ku na va Esco. E, kusuka kwahala va va Greater Giyani. E, a swi saseke swinene. Lexi nga ni tsakisa ngopfu. e hi vuendzi bya hina a khalanga a va hloniphe nkarhi e a va hloniphe nkarhi hi swin'wana leswi hi rhandzaka ku va hi khensa swinene e ku ya amahlweni se a hi yeni aka sikunkulu ra mugqivela a na se ni vurini leswaku stadium a xi tele loko hi karhi hi khoma tinhlengeletano leti hi vaka na tona um tiawara timbirhi tin'wana na tin'wana hi nkarhi wa ntirho na va xiphorisa a ku vangi na timhangu leti nga vikiwa kusuka a stadium a ku vangi na timhangu leti nga vikiwa exitichini xa maphorisa ya ritavi leswi swi fambelanaka na xitsonga music awards so masagwadi ya hina ya fambe kahle swinene a ku vangi na pho wa nhonga um xin'wana lexi hi rhandzaka ku va hi hi xi khensa ka vayingiseri i ku twisisa ku loko va nghena va nghenile a ku nga ha ri na ku huma hi ku a hi lava leswaku vuhlayiseki bya vona byi va mavokweni ya hina mm. so loko va huma va ya handle se a ku nga ha ri vuhlamuleri bya hina hambileswi va nga ta ku va vaviseke eka xitsonga music awards so hi rhandza ku khensa swinene eka vayingiseri va munghana lonene matikhomele ya vona xin'wana lexi nga hi tsakisa loko King Monada a heta a ku ri ku ya kwahalaya ku ya ka awara ya nkombo va kala va ha tshamini i swi vona ku va ha lava leswaku ku hungasiwa ku ya emahlweni so i mhaka yo tsakisa swinene Palamende ya Rixaka. Eh bot pet ya huma se after hi phanile mati lamawani i khale bot pet a hi sweswiwani i malembe eh mati ya mfumo yo yo yo hlengela nkarhi wun'wanyana eyi a hi yona kutani loko ANC yi luza laha municipal yi ku nghena DA va ta sungula ku ku nuwa ya huma na thyaka va complaineni va complaina swi tsandza na nyamutlhana sweswi a swa ha ri tano loko mo vona leswi huma swi humelaka laha maskani eh, bophete swa swa chuwisa hi tanga le kafana hi na na wena eka 92.6 fm munghana lonene fm makombandlela inkombo timinete ntsena ku bela ura ya khumembirhi nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm komba ndlela hi ku ti ku n'wangulo wa wena wu ri yini eh hi ndlela yeleyo xiphemu lexi xa vumbirhi hi ta languta ti-voice note eh leti mi nga rhumela eh laha ka ku va mi nghena kunene ka 0860 0025431 hi rahele ntambo eh kambe ke la ka ti-voice note la eh, ti koho hi ta kota ku va hi hi mi tlangela tona ku ya emahlweni um hi ndlela yo yoleyo yo sungula voice note hi leyi budpet na muhumelerisi ku halani me kahle kahle me budpet a no lava ku ku khumbakhumbanyaka matsonga va ka hina mani ku ri a tshikeni ntolovelo wa ku loko swilo swi endlekini hi ku volo diza volo diza volo diza loko nga winanga winani ni vulavula ngopfu xi hi mhaka ya hala ka masagwadi loko u ya ka social media kumbe u ya kwini u twa n'wana n'wa ku hey eh, mlfm i na vukungundzwana ka masagwadi i na i na vukungundzwana njhani va vona ka hi voteni hi nga vhoti a swi loko u dumini u ri mongo u fana na mina u ku ha va ta vhota no u fe yimayima swilo swi vhota swi ya phambili se no lava ku tsundzuxa machangani ku ri no a hi tshikeni tolovela ku tshola swilo xin'wana xin'wana hi ku masagwadi ma dya ma nga endliwi and domu masagwadi ma nga endliwi vanhu vo tala va ta lobya swilo hi endlela yeleyo muhatsho wa mina sa na ku byela rixaka ra ka hina ku ri a hi sukeleni mhaka leya ku vulavula swilo hi nga swi tiviku lava swi tivaka hi va munghana lonene lava endla sweswo hinkwaswo vukungu bya byi nga kona a ku tirhiwa i mongo la ka mphakani inkomu khalanga avuxeni mativa julius malema swilo leswi a nga le ku swi endleni ne swi tikomba kahle ku wa ha talele hi meleka ngopfu ka ha ri n'wana ngopfu la mihleketweni apartheid leyi a vulavulaka hi yoho ka mabokoboko a ni to ku i vulavula hi yini hi ku mabokoboko yi le ku hlanganiseni ka tiko ra afrika dzonga yi le ku hlanganiseni ka vantima valungu ma-india makhaladi mara leswi yena a nga le ku swi endleni i tikomba kahle ku siku leri a nga ta va president ya tiko leri ne tiko ra south africa ri ta hundzuka matlangwani

makombandlela. I nhlikani butbet nhlikani vayingiseli hi ku vona ka mina um eff mafumele ma yona a hi wona lowu n'wi hlanganisa vanhu hi lavo hambanyisa hi ku minkarhi yo tala loko ku humelele swo karhi laha afrika-dzonga va xopela swihoxo leswi swi tisiwaku tinxaka ti lwa va va vitana vanhu hi leswi va nga xiswona hi muhlovo swi va khoma kahle vona hi lero loko vo tshuka va khome tiko leri hi ta va na problem a zimbabwe yi ntsanana a hi ta fana na kwale israel that's why mikhe hi lwa inkomu eh inhlekani khalanga eh issue ya ambassador wa wa Israel kumbe munhu a ta yi languta hi tihlo rin'wana Eh, mara ku na swivutiso leswi ni ti vutisaku loko ni languta ku eh, ambasada wa america wa ha ku ringeta ku hi penda hi pende ya ntima ku nga khale swi tikomba onge a hi tshikilelangi kumbe ku yi nghenelela swinene ku komba ku ya hi vava mhaka liya hi tsandzekini ku teka xitepe against eh, eh, eh, eh, eh, ambasada luya hi ku hi ku twisisa ka me luya yi a fanele a hlongoriwile E, mara leyiwani ya, ya muyimeri wa Israele yi hatle hi tsutsumela swinene hi la ku ta te, hi la ku endla sweswo. Yes, a swi bihangi ku teka xitempe xa so, hi ku ya hi mina. Mara xivutiso lexi ni nga na xoho i ku, why hi tshike luya wa Amerika na? Hi minkasikandhani. Inkomu. ha mina khalanga ka leswiya swa mm, julius malima no twa nga ri ko va mavonelo ma yena tanihi ku va ri maakatiko wa south africa um leswi mina ni nga na xona i ku a yi tshikeni springbok yi endla leswi yi endlaka swona ve le ku tsandzekeni ka ku lunghisa timhaka ta ta ta ta ta ta safa hala ka ka soccer halawani Va tsandzeke ku yimela Banyana Banyana loko va lwela ti right ta vona ta ku va kuma mali yo antswa ka loko va ya ni va va ya va tlanga World Cup. Sweswiwani Springbok hi mhaka ku yi tlange kahle, Julius u lava ku munhu un'wana na un'wana a twa hi yena. A hina hi nge swi i yena i mavonelo ma yena ni nge n'wi soli than swa ku la South Africa un'wana na un'wana u na mavonelo ma yena mara a ni yi promote mina.

eh, enhlekani khalanga na muhumelerisi ka xitichi xa hina xa makombandlela eh, a ku ri kumba malema vo ti lavela ku tshama va ri langutisiweni la ka mahungu a ni mavatewa a wo yimela ku yi wina world cup hikuva va nga ta hi byela ku ri ku na swin'wana swi nga tshamisekangiki hi mujeko lowa a hi swona leswi va nga swi endla ku ri kumba malema va tlharihini va tiva ta endla tindlela to endla swilo se ha leswi ya ku ku ti lavela attention vhele i kula ni ngonyana leri kwala bolweni both pat na muhumelerisi um kahlekahle nkulukumba munhu wo fana na julius malima kahlekahle i hi kokakoka hi tinhompfu hina van'wanyana yena loko a ri na ti-problem ta yena hina hi fanele hi tshama hi kha hi landzelela na yena i la ku wina yini mi ni vona ri ri kahle vito leriyani a ri kombisi ri kahle ri yimerini e as Na loko hi ri na national team leyi va nge i Bafana Bafana leyi nga pfuneki nchumu ka tiko leriwani, i Springbok vhele ma swi tiva na n'wina ku va endla swilo swi ndleka. Me ni vona yi ri kahle mhani yi le ku hi yimiseni ende vanhu lava va na rhandi ngopfu se ni kombisa ku a hayi mhani Julius Malema hina hi karhele hi timhaka ta yena mhani hayi. eka mlfm na khalanga africa wa vulavula eh, leswi swi nga humelela le a kzn khalanga ku va hi vona nkulukumba luya a va yena a yimisaka khapu liya ya rugby na mfana luya jaleria um eh, eben itsenberg i xikombiso xa kahle xa xikulela lexiya leswiya loko munhu a nga kurisiwangi kahle a kaya loko kurisiwe kahle wa swi tiva ku ri eh u fanele u hlonipha lavakulu ka wena e, emintirhweni na hi swiyimo swa ku lomu ku vanhu va hlanganaka kona a nga fanelanga swi endleni leswiya ku va ku premier luya wa vanhu u yo va munhu wa ku titsongahata munhu wa ku tikhoma kahle leswiya swi nga endliwa hi nkulukumba luya swi hoxeke ngopfu vanhu va fanele va swi tiva leswaku

makombandlela. Palamende ya Rixaka. Ahee buti minjhani? Hi pfukile minjhani buti wa mina? Ya hi pfukile. Ku na Andros la pinga ri mbombela la. Inkombo ti Andros. Okay, ni lo ku hlamula katsongo la buti la ka ni teka ka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na wu lavisisi leswi. Ya, ya. Le haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu. Mara mhaka leyi ni vonaka buti phete nga ku swo swa ku thwasa thwasa swi nga famba swi ya se e munhu a ya swi phasa kahle tliliniki va fika va ku ayi wa vuvabyi we famba u ya phasa nga ku fika approve etliliniki ni swaku lama approvelelo munhu ku vabyanyana se xikwembu a nga ku se a ropiwa mi veka se tliliniki atliliniki va ta tlisa ku yini atliliniki va a va sungula munhu a kambiwa swa ku a nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va le ku ya va za va i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va lava ku ta lapha va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa e a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni vitile afrika wa vulavula

hi ku tekela tinqingho to toleto eh hi ndlela leyi lava va fanele va hi pfuna for sweswo tifoni ta vona to rila eh kumbexani va ta swi lulamisa vufambisi hi ku nkama wun'wani swi vava ngopfu ku swi pfa swi ndli nga ri eh hina se hina hi sapotaku kumbe hi seketela hi seketelelaku voho ku ve vohi va va fanele va va tikuma va kha va seketela hi 0860002543 khume nkombo timinete ntsena ku pila wara eh ya eh, ya khume nharhu eh, ta va yi kha yi ringeta ku twa ku kumbexana hi nga kuma van'wana lava nga tirhisa ti-voice note eh, mi ngo tirhisa ti-voice note hi tona hi nga ta kota ku pfa hi famba hi tona hikokwalaho ka ku va eh, xiphiqo xa hina xi kha xi eh, twala ku ri eh, va ku, ku hi xiyimo xi hetelela xi xi ndlisa ku yini ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na um loko hi kha hi languta timhaka leti ti fambelanaka na mahungu lawa ya rhangaka emahlweni eafrika-dzonga yimani ya le ka x ni ya twa ku ka x ve ri yini um loko xiyimo xi te tani eh ni vona u singomngomula eh va va ni rhumele xifaniso xa xa mina na vona eh wa ku swi vava ngopfu botpet impela okay a yini mahlweni a ye botpet kahle kahle eff va twa onge hi vona vandla leri fambisaka tiko swi ri komba kahle ku ri loko vo wina va va varhangeli hi loko ri fini swiboho swa vona swi tala ingaku eh a hi vanhu lava va tirhisaka miehleketo ku teka swiboho eh ni puta lava va votelaka va va votelaka hi ku a ni voni vumundzuku charles mugwagwa a nga tirhisa twitter handle eh, kumbe x handle eh, ya at Mu- africa munghana eh, hi ndlela yo yeleyo okay khetseli ho- tiho- tihosi Dum- dzumbe dzumbela eh, ange hi namuntlha mi twala kahle kambe vayeni va n'wina eh, eh, mara vayeni va n'wina va twala kahle hmm? oh mi twakalela ekule kambe vayeni va n'wina va twala kahle okay eh kasi un'wana loyi a ri inhlekani botpet eh mina a ni ta ku eka varhandzi va xitichi xa hina a hi tshikeni ku vulavula ku biha hi masagwadi ya xma 18 hi teka blame yi va ya hina ku va hi tsandzeke ku vhotela varhandzi va hina va music a va ta wina njhani vahaxi a va tivi nchumu i elmon maxavela hayi ni kwalano mi mi lo ehenhla ka nhloko mbo eh hina hi ta swi tivela ku hi gavula eh hina hi ka hi ta swi tivela ku hina hi va mbuyangwani hina ho ti ho ti tirhela eh hi ndlela leyo loko ni kha ni languta lava nga rhumela mahungu ya vona ka x eh kumbexana ni nga kuma lava nga tirhisa mathebula dp at sabc co za kumbe ku na swin'wana leswi a ni fanele ni swi vula leswi i swa timhaka ta eh i swa timhaka ta veri leswi swa ku va loko mi kume mi ve na nkateko mi kuma nomboro ya mehe mi lava ku ni mi pfuna hi swin'wana ni foneleni kan'we swi herile loko mo ze mi ni fonela kan'we swi herile kambe loko mo ni fonela ku ze ku kambirhi ka nharhu ka mune ka ntlhanu a na ha hlamuli hi mhaka ku a ni swi twisisi ku mi fike njhani ka ka xiyimo xexo xa ku um hikokwalaho ka yini Ku va na xiyimo xoxolexo xa ku mi hetelela mi ku ka Khalanga mi ta n'wi fonela ka ten hikuva mi fona kan'we ntsena ni ta swi vona ku na nomboro yi ni fonerile ivi ni tlhelela ka yona kambe loko mi fona ka ka ku talatala ku tlula na mpimo um swi swi hetelela swi endla ku mi nga koti ku ku swi nga koti ku twala ku um mi angula kumbe mafonelo ya n'wehe a ma ri ka ka xiyimo xa njhani um hi ndlela leyi ma ni twa lava nhlekani njhani botpad minjhani hina hi pfukile botpad eh, mhaka ya e f f eh. a e f f laha loko hi nga yi ri langusangi kahle hi ta sala hi fana na le zimbabwe hi leswi hi swi vonisaka xiswona ta sala hi fana na le Zimbabwe hi mhaka ya ku sweswi u le kulweni na va na valungu u le kulweni na valungu ene valungu lava hi vona va tivaka swilo swo tala swilo sweswi swi le ku onhakeni ti-transformer ti le ku balekeni a swi le ku a swi le ku swi le ku lunghizeteriweni u le ku lweni na valungu i julius malema so loko ho lava ku ta n'wi landzelela hi ta sala laha ku nga ha ri na nchumu vanhu a hi tshikeni a hi voneni ku hi teka yini hi endla yini ku mi endla yini i i i xiboho xa xa a ni tivi kambe i xiboho xa munhu ya yexe ku nga ri ku kumbexana mi ta rhambana ni ngo vhoti i xihundla um kambe mi nga tisa tlhelo ra n'wina ma yi vo mhaka ko un'wana hi loyi i botpet um eh, mi ni nghena ka leya springbok eh i kun'wani sometimes va EFF va right because eh Springbok lexi mina na mhani ta lava yi endla xona ni ta lava yi jikajika ti-province hinkwato yi nga kheti vo Cape Town every loko yi ri busy yi ya Cape Town yona why yi sapota hi vo Cape Town na na Joburg a yi fiki ka ti-province hinkwato a ni ti-province ta hina ha ti tiva ku tingani a yi ngheni ka province ya Limpopo yi nghena Free State yi nghena hinkwato yi jikajika hinkwato yi ta va yi yi hi cover ku ringana mara yi nga cover kumbe vanhu van'we always kwalaho ni yima na na na na yona EFF eh kambe kumbexana mi n'wi twangi loko a kha a vulavula a nga vulavuli leswaku a yi yi kwihi kumbe yi ya kwihi a vulavula hi timhaka ta ku a ku ri eh springbok hi xa va sirha bota va sirha de clerk sweswo sweswo se na loko swi te tani ma vula sweswo e muhaxi na vayingiseri ayi leswiya swa nkulukumba julius malima ko sala ku va siku rin'wana la tikweni la south africa dyambu ri nga ha humi hi kona hala ri humaka hi kona ri huma hala ri pelaka hi kona hi ku vona xin'wana na xin'wana lexi nga ku vanhu va xi tsakela va tele swi khumba na na na ku tsaka ka vanhu va tiko ve le ku swi kokeleni tlhelo so na sweswa dyambu ko sala ku va ku hayi namuntlha dyambu leri loko ri huma hala hi nge he ri yo rheli masana ma rona hi ta lava ri huma hala ri pelaka hi kona va lango swilo va lango ku langutiwa mani sweswi a va nga langutiwi vona a hi languta xipringbok lexi nga endla ku tiko ra south africa ri vulavuriwa ri hlawulekile ri katsa na vona hambi va swi lava a va swi lavi springbok xi va yimerile tanihi muakatiko wa south africa and the springbok i ti-champion swi katsa na vona ikulukumba malima leswi va swi vulavulaka vo ti vulavulela swa vona a vo tsakisiwa kumbe va nga swi tiku va ta vulavula yini inkomu eh, Kalanga Malima angahambanangi na John Steenhuisen wa wa DA vona lexi lokurixa va va hleketa ku sola a ku xikolo lexi va tshembisaka vaaki ku va ta endlela xona vaaki xa vona hi ku sola timhaka ta springbok malima lexi a solaku xona i mfungu lowa wa springbok ende xi hari xi lexiya hi mulungu a hi munhu a nga laya se a ni tivi ku vona loko d a na a f f va tshamele ku sola va nga byeli vaaki ku va ta va hi ndlela yini va ya fuma tiko ra njhani hi ku d a yi zonda vanhu va ntima malima yi zonda valungu ku ve hinkwenu hi tshama ka tiko rin'we va fuma vanhu va njhani a kahlekahle a va xi tivi lexi va xi lavaka eh nhlikani botpet hayi mina na mina ni vula sweswo ni ri hala ka festival yi fambe kahle swinene loko ma ri mathikithi hayi mi xavisile hi ku vona ku vanhu a hi tele laha stadium ku tlula lembe leri nga hela so i mhaka ya kahle swinene a hi yene le ka lembe leri taku fute ni kondletela ku a hi yeneni ne le ka lembe leri taku xm 19 vayingiseri a hi yeneni tlheleleni hi ya hi ya xava mathikithi ivi then na ku vhota hi tlhela hi ya hi ka swiyenge hi vhota swinene ka ticategory leya leswaku lava hi va seketelaku hi rhandzaka music wa vona va ta tikuma va kha va wina hi ndlela yaleyo so hayi swi fambe kahle ntirho wu ve ntirho wa xiyimo xa kahle xa le henhla swinene ku sola ana hi ka hina hi nge tshami hi ri Ah, ku- ku na ku na van'wani va mi lava la mingiseri ku na van'wani va mi lava la eh, nomboro ya vona hi le 083 216 5130 083 216 5130 va mi lava hi va va kha va fona va mi lava mingiseri wa mina inana minkarhi hinkwayo hi bumabumela hi leswinene hi ta pfa switolo swi va swi ri kona hi ndlela yaleyo kambe a yini ya vhota vayingiseri leswaku na lembe leri taku ti-team ta hina kumbe valandzeli va hina kumbe lava hi va rhandzaka tikambi ta hina va tikuma va ri kona hi ndlela yaleyo inkomu botpat swa vava botpat khensa swinene e, o i butsu ya drak ndlovu xa drak ndlovu ve le ku mi laveni muyingiseri wa mehe kwala handle ni vona va kha va hi fonela la a ni loko munhu a fonela nomboro leyi i va khala n'wina vayingiseri um butsu ya drak ndlovu ve le ku mi laveni loko no kuma nkarhi ni ta mi nyika nomboro ya vo futhi ni um mara i zero eight three five one six um um yi fika yi ni tlumba le um five one six eh yi ni tlumbile kambe eh ni ta yi kuma eh muhumelerisi yi ri 516 yi viki yini kambe kwalano eh eh 516 eh oh yi ri 083 216 5130 eh 216 5130 i butshadrak ndlovu ve le ku mi laveni vayingiseri va mehe kambe i manitwa loyi Hi ri xini tatana Khalanga, xikongomelo a hi ndhuma. Mavonelo ma mina hi lawa, ni lava khoma leya tatana Julius Malema. E tatana Julius Malema loko mo va langutisa kahle tatana eh, Khalanga va swi kota ku vulavula swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla ku ri tiko ri vulavula hi vona just va va milon'wini ya vanhu ntsena ku endlela ku promoter eh, vulanderi ka ka party ya vona ntsena va ti lavela ndhuma kahle kahle a ku va na swin'wana na vo va swi tiva kahle ku havo ba point ku va va vulile siya ntsena va va lava ntsena ku va va milon'wini ya vanhu ku vulavuriwa hi vona mavonelo ma mina inkomu sweswo mixer omugana lona fm makhume mbirhi nhungu ti minete ntsena ku bile awara ya khume eh, ya khume man a khume nharhu nakona ku afrika wa vulavula ka munghana lonene fm a ni lava ku ku ku heta hi ku va ni mi tsundzuxa nomboro liya ya butixadi eh, butixadi ve le ku mi laveni munhu wa xikwembu eh, a va mi kumi kumbexana ka ha ri na un'wana la i manitwa loyi Eh, ri xini tatana khalanga Ai, n'we- lava vanhu va a ka ha ri na un'wana khenseri swinene n'wina hinkwenikwenu mi nga kota ku va mi rhumela ti-voice note eka nhlekani lowu loko swi ta ka timhaka ta mbulavulo lowu hi kha hi ri na wona mi ta hi khomela swinene a hi kotanga ku teka tinqingho eh na xiphiqo xa ku teka riqingho ra n'we hi herisa amoyeni kambe na ku pfumela ku hi ku famba ka nkarhi hi ta kota ku va hi endla tani eh hi ndlela leyo butshadi loko va mi tshika mi va lavile nomboro ya vona i 083 216 5130 i but shadrack ndlovu eh, va laveni va ve ri va va lava va mi le ku mi laveni n'wina vayingiseri eh, 083 216 5130 eh, se mi kota ku va mi twa ku ve ri va va lava ku va va pfuniwa hi yini nongonoko lowu wa humelerisiwa hi ncindani eric mavasa mina ni khalanga pat mathevola a hi hlangana na le ka nongonoko lowu fanaka munduku

Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makombandlela.